Без сезне 2020 нче елның язында Ульян өлкәсенең татар авылларына сәфәребез вакытында җыелган, әмма пандемия сәбәпле эфирга чыкмый калган материал белән таныштыра башлаган идек. Бүген әлеге сәфәрнең йомгаклау өлешен тәкъдим итәбез. Бу вакытта без Ульян өлкәсендә инде бишенче көн, бөтен җирнең карантинга ябыла башлаган чагы, Шуңа күрә без ниятләгән бик күп материалны төшерә алмый йөрибез. Ләкин авылларның чын тормышы, кызыклы әңгәмәләр яздырыла һәм бу материалны читтә калдыру да дөрес булмас иде. Шулай итеп, бүген тапшыруның эксперименталь форматы һәм ул өлкәнең төрле почмагында, төрле көннәрдә татар авылларында яздырылган әңгәмәләрдән тора. Артык сүзләрсез. Ничек бар, шулай. Рәхим итеп, карагыз. Тагын бер сорау, менә монда электән шәһәрлек булган. Аның кырыендагы посад булган, бистә булып торган авыл бүгенге көндә татар авылы шунда үз урынында. Шулай. Башка урыннарны карасак, менә сез раскопкаларда булдык дип әйттегез. Башка шушындый гарнизоннарны карыйбыз икән, шушы тирәдә Ульян өлкәсен алабыз икән, анда утырган авыллар бүгенге көндә татар авылларымы, әллә инде хәзер андый бәйләнеш юкмы?

Сөендек авылы янында сезгә күрсәтәсе килгән шул объект. Без монда инде беренче тапшырудан бирле Э, сезне бераз котырта башлаган идек менә ниһаять ул көн килеп җитте сөендек дип әйтәбез кызыл сөндек дип гадиләштереп сөйләшенсә дә авыл халкы үзе шулай дип сөйләгәч шул вариантны сайлыйбыз. Биредә федераль әһәмияткә ия булган тарихи хәйкәл урнашкан, памятник федерального значения, бу бик җитди урын, ни, җәмәгать, аның бөтен мәгълүмат такталары шушында. Федерального значения булгач, федераль әһәмият булгач, бу безнең илдә мөмкин булган хәйкәлләрне саклау статусының иң югарысы дип аңлагыз инде. Болгар чоры мунчасы бу. Шундый статус бирмәскә. Э, унынчы гасыр га караган Болгар мончасы кызыл кирпечтән төзелгән булган, 6 метр ярымга 5 метр ярым зурлыкта булган ул һәм аның 5 бүлмәсе булган. Яга торган өлеше аерым, чишүнү бүлмәсе аерым, юыну бүлмәләре һәм мунча дигән өлеше аерым шулай ук. Бу гадәти планировка, заманча тел белән әйткәндә, Болгар мунчалары өчен гадәти. Һәм аның җылытылуы да гадәти ысул белән шушы мунчаның идәне астыннан узган морҗалар төтен юллары аша эшләнә торган булган, төтен җылытып торган аны. Э, һәм су кертү мәсьәләсенә килсәк, менә монда мунчаның үзеннән, раскоптан дип әйтик инде бу очракта, ун метр гына ераклыкта чишмә бәреп чыккан, шушында тау битендә, һәм ул чишмә суы табигый юл белән монча аша агып чыгып китә торган булган. Менә сезгә водопровод Болгар чорының, әйеме? Әлеге һәйкәлнең менә кызганычка каршы эшен генә күрсәтә алмыйбыз. Аны галимнәр өйрәнгән, ләкин әлегә эшләрен туктатып торганнар да, шуңа күрә ул консервациядә. Аның фундаменты да әле җир астына бер метрга төшкән кирпеч фундаменты. Шуңа күрә аны саклап, кар тимәсен, су тимәсен дип, менә шулай түбәләр астына тыгып куйганнар. Тарих белән йөрүче кешеләр булгач, без аеруча җаваплы карыйбыз бу өлкәгә кагылышлы кануннарга. Бу каплап куйган такта белән генә капланса да, аңа без орынмыйбыз, аңа кагылырга ярамый. Бу урында авыл халкына аеруча зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә, чөнки алар гел шушы һәйкәлгә күз-колак булып торалар, бүтән кеше килеп йөрмәсә дә бирегә. Менә хәтта безне дә тиз генә килеп әле тикшереп киттеләр. Шулай булгач, әлеге һәйкәл сакланыр, аны Җентекләп өйрәнерләр һәм мәгълүматы барыбызга да, барлык тарихчыларга да бик файдалы булыр дигән өметтә калабыз. Менә болай кечерәп, кечерәеп калуы кайчан булды авылның? Авылның кечерәеп калды, ана хәләл әйтәм, 70 70 тулында, 79-80 каршысында как раз. Балалар кайттылар, мә киттеләр, кайтмадылар, калдылар. Качалар инде, кызлар инде укыдылар, Буинскида укыдылар татар иде. Аннары нидә укыдылар, Ульянда, аннары Сергоклинский районда укыдылар. Теге нидә, Учхузда. Калдылар, качтылар, кияүгә чыгып качтылар, өйләнделәр, шулай иттереп. Монда гаркалап йөриләр менә шулай. Карап торышка бик зур авыл түгел бу. Монда Күптәннән 30 күченгән. 30 36, 37 җырты монда все менә шулай. Менә. 37 җырты. Күптәнге авылмы ул?
Менә 95-98 ел булайын күчкәнне. Зур сүнлектә Татарияда күчкәнне Улярск районга монда.
Күченеп утырган. Күченеп монда менә шул килгәннәр инде менә безнең әтиләр, бабайлар шул җырлар килгән. 80 8 нче елны бу гыйдак 88 нче елны немецлар килде нидән немецлар дип үзен күчкән ниләрен теге нинди немецлар алар моны
Аларның ниләре моны, тамырлары нидә булган моны? Казахстанда булган, Палтауда булганлар, нидә теге, тагын Оренбург якларында булганлар, аларның балалары килгәннәр монда. Теге әтиләре сугыштан калмаган кайсыларын дип куаганнар. Болар монда килделәр, монда килеп моны 4 ел тордылар, 5 ел җылкында Ди таптылар, монда экскаватор китерделәр, зур экскаватор. Нәрсәгә китерделәр?
Фундамент изба салырга. Избалар салырга монда. Двухэтажный изба салмак килдер и, и мясокомбинат ачмак кылар и склад. Ни инде ит колбасалар ясый торган монда фирмалар зур и. И шул адәм үлеләр, сүбәләр чыкты да татар инде. Без борындык бу, бер, бер, бер, бер Болгарлыклар булганнар икесе. Шуннан күченеп киттеләр. Шуннан киттеләр аларны Саралынскорга киттеләр. Кайсылар Карши Кар Кар Карсунск районга киткәннәр ди. 7-8 семья киттеләр бу. Шул сөяк тапкач монда тукталарга уйламадылар инде. Тияләр күп бит анда чыккан. Анда муса типләр татар кыз хатыннар мусасы булган муса ниләрен таптылар шул әлде. Казыйлар җылда күп-күп миләр табалар, тәңкә акча. Эзләп йөриләр болар. Кайсы берләр килә инде. Моңа икене таптым, моңа унбишне таптым. Анда күбрәк чыга диләр, кешеләр әйтәләр. Сез менә кечкенә вакыттан хәтерлисезме, шундый урын булган дип сөйләгәннәрен? Белмәдегезме анда э, каберлек икән? Белмәдек.
Безнең э, безнең әтиләр дә белмәгән, бабайлар да белмәгән. Әйткәннәр теге монда болгарлар сугышкан, сугышкан төшләре дип, сугышкан урыннар дип. Бу җак бит бәш мени

Җулашы да, дорожниклар. Дорожниклар өчен.
Йо, быел кыш алмады. Ну, аның быел кышы булмады инде, әйе. Карда юк ие. Алдагы елларны кар күп буладыр монда? Ой, страшно.

Ел, ел әйләнәсе ничә кеше яши авылда?
Менә болар бит дачитлар гына, дачитлар. Каттар сенәдә анда. Алты кешедер монда картлар.
Тагын сезнең биографиядән бер кызыклы фактны ишеттек. Э, сез шушы районның башлыгы булып торган кеше заманында. Да, эшләргә туры килде. Глава администрации булып бу районда. Ничә ел эшләдегез?
Бер срок эшләдем инде мин. Безнең глава района бит как бы сездә, допустим, глава района выше, чем глава администрации. Ә безнең областьта башкарак система иде, глава администрации белән эшли губернатор, глава района да как бы номинальная должность. И миңа бик повезло дим инде, мичә сөйлим инде. Эшләдем мин глава района белән эшләгәндә, Ганеев Эдуард Әнәрч эшләде безнең районда глава района булып. Ул безнең районның бик зур меценаты булып эшләде ул. Безнең районга бик күп булышты, бик күп акчасын түкте. Ата шушы мәчетне дә ул с нуля төзетүче. Бу мәчетнең историясе бик зур. Бу мәчет төзелгән була 1860 нчы елны где-то. Ул мәчетне советлар чорында инде как склад, зерносклад тоталар. Аннан соң бирәләр инде музыкаль школага. Мин бу музыкаль школада укырга да туры килде миңа да үз вакытында. Бишенче класста укыганда йөри идем, монда бүлмәләр иде. И тугызанынчы елны инде качан советлар союзы Тетелергә тотынды. Бу мәчетне иң беренче булып районда бу музыкальный школаны администрация, райисполком бирә именно бабайларга мәчеткә. И шул көннән бирле бу мәчет эшләп килә. Ундүртенче елында шул безнең глава района Ганиев иде инде. Ул бу мәчетне полностью сүтеп, Яңыдан, с нуля, яңыдан торгызып, үз акчасына төзетеп, шул мәчетне аякка бастыра. И без инде благодарность Эдуард Әнвәровичка, аның әтисе Әнвәр абый була, укытучы булып эшли без районда, бик, бик таныклы укытучы, директор школ булып эшли школларда, ул школлар төзетүче була әтисе. Аның әтисенең исемен куштык инде, шуның өчен Әнвәр исеме дип әтелә бу мәчет безнең. Бу мәчетнең шундый историясе. Ну, әтергә кирәк, безнең район руководство да, губернатор да Сергей Иванович Морозов милли вопросларда бик шундый тонкий подход итә, то есть осторожный подход итә, потому что татарлар как бы бик күп безнең устә яшиләр, бик күп үзегез дә күргәнсездер инде, һәрбер районда бар татар авыллары, шул ук Павловка районында бар татар авыллары, Николаевкада бар татар авыллары, һәрбер районда Татар авыллары бар, җитәрлек. Ну, безнең район инде компактный район. Полностью татарлар яши. Бүгенге көнгә безнең районда 15 мең татар бар. Кайсылары вакытта мин помню әлдә 70-нче елларда 30 меңгә якын иде татарлар. То есть яшьләр китә бара инде шәһәрләргә. Татар халык кими бара. Но бүгенге көнгә дә безнең районда 15 мең татар халкы яшәп тора, эшләп тора без. Яхшы фермерларыбыз бар эшләп торучылар, сильный фермерларыбыз бар эшләп торучылар. Даже ике хозяйство бар әлдә спокойно.

Күчеп утырган, именно күчеп. Опять-таки шул ук Эдуард Әнвәрович китергән иде бөтен указларны табу архивлардан, кемнәр күчеп килгән. Әтәм безнең Атлаш авылында бүгенге көнгә фамилияләр, исемнәр дигәннән Давыдовлар бар, Кутузовлар бар. Алар бөтенесе татарлар.
Служилыйлар булганмы алар? Служилыйлар булганнар.
Бик күп бигендә алар Давыдовлар, Кутузовлар, Богдановлар, күп алар безнең районда.
Рафаэль абый, Ульян өлкәсе буенча гомумән әйтәбез икән, татар халкы күпме яши өлкәдә?
Менә Безнең шәһәрнең үзендә 160 160 мең. мең татар.
Ул вәкәттә ул бездә күбрәктер ул. Чөнки менә минем үзебезнең Заволгуя районында гына, Иделаряга районында, татарчасын әйткән вакытта, мин депутат булган вакытларда 25-26 мең дип әйтелә иде инде. Вот, мин анда уже теге документларга керергә возможностьлар бар иде карарга. Монда хәзер инде безнең даже 20-гә дә тирәсе генә дип әйтәләр инде. Ну, анда инде тормыш үзе, Казан үзе тарта инде ул. Теге барыбыз да бит э, самолет тезгән вакытта безгә килделәр инженерларыбыз, тегесе, монысы, барсы да особенно менә бу э, Быржанау, Тәтеш, Буа якларыннан бөтен кеше килеп, квартиралар алып, анда семьялар корып торучы кешеләр инде. Алар картайгач инде үзең туган якларына китүчеләр дә бар анысы. Мин хәтеремдә менә безнең үземнең өйдә Буа малае Буа кайтып, йортны сатып алып, шул квартирадан соң әле машина алдым дип бик мактанып шулай ул вакытлар бар иде. Шулай. Шуңа күрә тормыш Үзенекен ала. Кешеләр әзия торгандыр инде, бар кесә катарта. Казан бик матурайды бит инде хәзер. Без укыйбыздан да барып, ерак дип тормыйбыз. Белемне алабыз анда. Аллага шөкер, мин горурланам аның белән. Ана без инде президент Татарстанда Ул үзебезнеке дип күрәбез һәм мөфтине дә шулай ук, чөнки ул безнең татарларныкы ул. Татар авыллары бездә күп. Инде килгән вакытта ул бик Болгрдан да олы авыллар бар. Болгр шәһәреннән имею виду. Вот менә сез булган Поповка, Кылмайор, аларның янындагы менә шушы авылның исемен хәзер хәтеремдә юк. Аларның фундаментлары да юк инде аларның, каберләре калган менә. Алар бик, мин әле хәтеремдә, егерме биш ел тәмам назад бик зур бәйрәм ясадык иде Дзанда барып, тирә-яндагы бөтен картларны җыеп алып, корбаннар чалып, намазлар укып, догалар кылып, менә шундый бик зур мәҗлес иде анда. Менә шундый мин хәзер, менә хәзер вакытта Мин аны җыярмын идемме дип. Яшьлек җылган инде менә шулай шәнәлгән яшьлектә инде. Татар җитәкчеләре, татар эшмәкәрләре күпме алар? Төбәк буенча да, шәһәр буенча да. Алар күп.
Алар кайбысы, мин әйтәсе килә, шулай бер 50 проценты күренәсе килми. Алар аңламыйлар, алар уйлыйлар үзләренә акча җыйдык та, алар торабыз, тегеләй дә, болай, ул болай булмый. Менә күптән тегелгәннәр, мин әйтәсем килми фамилиясе инде. Бер абый белән күрешергә туры килде. Ну, бик каты булышкан инде, ул да булышып тора, ул булышып тора. Мәчеткә дә, чиркәүгә дә, тегесенә дә, масына да. Беренче мине сүздән башлады, мин исем дә китте даже, мәтәм, кирәкми инде андый нәрсәләр иде. Гафу сорый миннән. Рафаэль, ди, Ә мин яшьтә син киләсең дим, без ди сиңа ди, миңа бит күп кирәкми ин анда, биш мең, ун мең там какой-то вот такой-то мероприятиегә, например, без бирмәгәч бит син ди елап китә идең ди. Да, елыйсың, күңелең, потому что син үзең өчен түгел. Мин үземә әйбер сораганым юк, Аллага шөкер. Мин болай да менә Аллага шөкер, яшибез, Аллага шөкер, күрәсез, торасыз. Ә. мәҗлесләр җыеп, халыкны, бөтен әби, апа, бабайлар бит, барсы да әйтәләр, өйдә бер комнатлы квартирада елап ятабыз бит, диләр. Алар бер-ике көн без сиңа килергә уже киенәбез, ясанабыз, диләр. Күңел күтәрәбез, берәр генә яшәбез, икәү барыйк әле, өчәү барыйк әле, дип әйтәләр бездә. Шатлык бит ул. Менә минем өчен ул шатлык гөрләттереп, менә безнең мәчетебездә, кечкенә генә мәчеттә 160 лаган кеше җыела иде. Иде, я хәзер дә бар, Аллага шөкер.
Бу сезонны башлаган вакытта ук без чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезнең хәл-әхвәлләрен белешкән вакытта халык санын алу мәсьәләләрен, сорауларын да читтә калдырмабыз дип әйткән идек сезгә һәм бүген менә шундый Мизгелләрнең берсе килеп җитте. Хикмәт шунда, без Колмаюр мәктәбендәге музейда Аюханов Закир исемле бик кызыклы шәхескә юлыктык. Аның биографиясенә дөресрәге, ул галим, филолог, педагог. Оренбургта Хөсәения мәдрәсәсендә укыган, Мисыр университетында Каһирә шәһәрендә укыган һәм аннан фарсы теле, гарәп теле, Э, белгече булып чыккан төрки телләр белгече чын мәгънәсендә филолог булып э, чыккан хөсәйния мәдрәсәсендә укыткан аннан соң уфага килеп галия мәдрәсәсендә укыткан һәм 1926 елда ул укытучы буларак уфада э, мәктәптә завуч булып эшли һәм балаларга башкорт телен укыту дәреслекләрен әзерләү комиссиясенә кертелә һәм анда башкорт теле әлифбалары чыгара башлый Төрле яшьтәге мәктәп балалары өчен кайберәүләр теге акыллы башлар күп бит хәзер әйтергә мөмкин э, исегез киткән икән бер татар 80 э, кешелек комиссиягә кергән дә э, әллә нәрсә кылмагандыр әле дип менә бу китапларга Закир Аюханның исемен язып бастырып чыгару өчен берәүнең дә кулына сугып тормаганнар бу бар бу тарихи Факт. Кызганычка каршы, бүгенге көндә халык санын алу вакыйгалары якынлашкан саен, шул ук акыллы башларның татарны башкортның арасын бозып, бутап, тарихны яңадан язырга тырышучылары да байтак күренә. Ләкин, җәмәгать, 1926 елда башланган эшләр менә бу, аларга әле 100 ел да тулмаган. Заманында бер-берсенең телен, Мәдәниятен яклап килгән татар белән башкорт халкы арасына бүгенге көндә дә ниндидер ун елга бер була торган җанисәп аркасында балта чабырга кирәкми. Фактларга, тарихи фактларга һәм позитив фактларга да таянып эш итәргә вакыттыр. Әлбәттә, без Башкортстанда булганда бу темаларга әйләнеп кайтачакбыз, ләкин кычкырышу, нәрсә дә булса исбатлау, тарихны яңадан күчереп язу максаты белән түгел. Рөстәм Миңнеханов әйтмешли, бу җанисәп вакытында безгә кешенеке кирәкми, ләкин үзебезнекеләр исәпләнгән булырга тиеш. Тел белән ничегрәк? Авылда дип әйтим мин. Сез үзегез бу авылны кама чыгышыгыз белән? Мин күрше авылдан килеп эшлимен. Үзем минем мәсидән сез узгансыздыр, ул чын татар авылы дип атыйбыз инде татарчадан да Руслар, чувашлар юк, татар, татарлар гына. Ә монда балалар күпчелеге, конечно, рус телендә дә сөйлиләр, чөнки катыш тел булгач, чуваш теле дә татар теле булгач, шуның өчен чын татар теле белән генә балалар сөйләшми. Үзара аралашырга да кирәк. Үзара аралашырга кирәк, да, шулай.
Авыллар буенча бүленешне чамалап карасак, теге сөйләмнәрен дип әйтим инде. Менә сезнең авылда да шушы э, Филипптагы шикелле сөйләшүме, әллә сездә бүтәнчәрәк сөйләшәләрме? Безнең авылда хәзер балалар монда килеп йөриләр, шуның өчен балалар килеп монда йөрегәч, ике телдә дә татар та- телендә дә, рус телендә дә сөйләшергә туры килә. Но авылга кайткач, билгеле безнең татарча гына сөйләшәләр балалар. Ә сөйләмгә килсәк, менә сез дә чы дип сөйләшәсезме, әллә тсы дип сөйләшүче? Чувак почтым. Ә үз, үзегезнең авылда тсы? Атнагыл авылында каян мин тудым, үстем, анда тсы белән сөйләшәләр. Ә монда килгәч, тормышка чыккач, чы хәреф белән сөйләшергә туры килде рәнтемдә. И буталып та китеп булмый хәзер. Шул хәтле тормыш иткәч, юк булмый. Гаеп итәләр име? Менә сез килеп кенә төшкән вакытта, тсы белән сөйләшкән вакытта сәерсенеп карыйлар име? Юк, юк, әйтәлмим алай. Юк. Ә район буенча карасып карасак, цы белән сөйләшүчеләр күбрәкме районда, авыллар, чы, чылар күбрәкме? Юк, мени күпчелеге мин кем беләм, только атна булды гына цы белән сөйләшәләр безнең. Тирә күршеләрдә бар мени Параул авылы дибез, Боровка, Исән Тимерләр, алар барысы да чы, аларның ничектер йомшаграк та телләре. Э, вана дигән сүз сездә бармы? Вана бак дип әйтеп буламы? Юк. Вана бак безнең Кулатка районында ул. Аһа. Ә Бу- безнең, бу якта андый. юк, юк. Менә Андыйлар кара юк. дип әйтәсезме сез дә? Да, инде шулай әйтәбез.
Вот белмибез без әле пока үзебезнең дөрес кенә тамырларыбызны белеп бетерә алмыйбыз әле. Аның өчен бик күп кешеләргә кирәк, бик күп эзләнүләр кирәк аның өчен. Фаразлары күп инде анда. Фаразлары күп аның. Ул бик авыр нәрсә ул. Аны төрле кеше төрлечә аңларга мөмкин. Вот. Менә мәсәлән, безнең авылны шулай диләр. Мәсәлән, мына 1741 елны булган диләр. Каберлекләр бар бит. Ә бит Менә мукшыларның кабере кая хәзер? Юк. Ул бит булган. Алар бит кая булса итеп күммәгәннәр аны. Вот. Менә газ үткәрдек. Газ үткәргәнгә инде 30 еллар инде. Э, газ үткәргәндә труба провод үткәрер өчен елга аша казып үттеләр анда салып калдырырга кеше ниләре килеп чыкты скелеты Значит, анда күмелгән булган кешеләр. Елга буена күмелгән. Да, елга буена, күрәсезме? Ә ул каберлек саналмый, истиннән без йөрибез. Менә шуның өчен пока әле без э, әйтәм бит, авылларыбызның да тарихын әле бөтенләй тулысынча бетерә, белеп бетерә алмыйбыз. Вот, менә шул гына да доказывает, что кемнәр булганнар алар? Әллә мукшылар булган, әллә татарлар булган, кемнәр алар булган? Әле качан булган ул? Я, я, чорын белергә кирәк. Чорын белергә кирәк. Әгәр без менә шушы акыргы мәгълүмат белән алсак, 1741 елны, вот, ул бит инде менә шушы кабер, акыргы кабер ул. Әйе. Вот. Ә вот алар кая качанкы вакытта булганнар? Менә нәрсәләр бар бит аның.